Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor wiċċ imbwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħlijiet tagħhom. Dil-ġimgħa jmiss niltaqa' ma' Victor Fenech u se naqralkom silta minn Rakkonti Inkontri, il-ġabra ta' novelli tiegħu. Victor Fenech, magħruf l-aktar bħala poeta tal-protesta, twieled fl-1939. Studja fl-Università ta' Malta u dik ta' Londra, u ħadem għal aktar minn 40 sena bħala il-kap tal-Liċeo Vassalli. Apparti x-xogħol liriku tiegħu, kiteb ukoll għadd ta' rumanzi, novelli u xogħlijiet ta' kritika letterarja u ta' interess storiku. Rebaħ bosta premjijiet letterarji u l-aħħar wieħed kien il-Premju għal kontribut siewi fil-qasam tal-kitba fl-2017. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Jekk kien jieħu kollox bil-kalma u biż-żufjett, il-ħajja nfisha tbissmitlu lura. Imma meta fl-aħħar tal-ħamsinijiet faqqgħet ir-rundown tad-dockyard, malajr ikkonkluda li aħjar idabbar rasu lejn l-Amerka, pajjiż li minn dejjem affaxxinah. Hemm, bħal eluf oħra ta' Maltin, seta' jissieħeb fil-leġġenda tal-ħolma Amerikana. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. Kien jgħid li hu pajjiż l-opportunità u li jekk tmidd għonqok għax-xogħol, m'hemmx limitu sa fejn tasal. Martu stess kienet ilha tħoss li Malta pajjiż li jaqtagħlek nifsek u xtaqet bidla radikali. Telaq lejn l-Amerika waħdu. Tgħidx kemm xtaqt rajtu dak il-mument li l-vapur daħal fil-port ta' New York. Nista' nimmaġina x'qalilha lil dik il-mara tilqa' l-emigranti minn kull parti tad-dinja bit-torċa tal-ħelsien f'idha l-merfugħa u bit-tavla tal-liġi fl-oħra. Tgħid ma qalilhiex, b'dik it-tbissima simpatika ironika tiegħu, Grazzi tal-isterina, Sinjura Statwa tal-Libertà. Minn Malta jien. Taf fejn qiegħda? Ġejt infittex għejxien aħjar fi ħdan l-Istars and Stripes. U beħsiebni nkun hawn fit-tul. F'qasir żmien kien sab xogħol permanenti u bata l-familja. Mada mhux ma ntegraw fil-ħajja l-ġdida. Martu qabdet taħdem ta' ħajjatha u bniet klijentela pulita. Hu kien diġa' biddel ix-xogħol darbtejn. lil ommu u l-missieru, kien jibgħatilhom dik l-ittra ta' kultant, mimlija kliem ħelu u aħbarijiet tajba. Jien u naqralhom l-ittri kont nosserva l-hena jinfirex fuq wiċċhom. Imma dejjem jgħid li se jiġi għarhom u ma jasal qatt. Meta ġie wara għoxrin sena, ommu kienet għadha kif mietet u missieru laqgħu bl-aktar mod żbozz. Issa ġejt, Carm. Issa stajt ma ġejt xejn. Issa telqet ommok. Xtaqet tant terġa' tarak, jaħasra. Fil-ħmistax li dam Malta, mar mhux darba jżurha fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Lil missieru rebħu lura bi kliemu u n-natural ħelu tiegħu. Minn dik is-sena, beda jibgħatlu l-flus tal-kera flimkien ma' xi ħaġa x'jonfoq għall-Milied. Kien żmien meta s-servizzi soċjali kien għadhom ma missewx lill-anzjani. U missieru laqa' dawk l-American dollars bħalma l-poplu ta' Mosè laqa' l-manna fid-deżert. Did-darba Uncle Karm saħansitra żamm il-kelma li sakemm idum ħaj jiġi jżuru aktar spiss. Qatt ma naqas li mal-wasla jmur fuq il-qabar t'ommu. Ħaġa li ferħet lil nannu aktar minn uċuħ l-eroj Amerikani fuq il-karti kkuluriti li darbtejn fis-sena kien jibgħatni nsarrafhomlu l-Barclays Bank. Fi New York anki l-karm biddel ix-xogħol kemm-il darba, sakemm saddat fit-tul ma' ditta rinomata tal-moda fil-qalba ta' Fifth Avenue. Jidher li kien ferm popolari ma' kulħadd. Klijenti, sħabu l-ħaddiema, saħansitra mad-diretturi. Meta messu jirtira, offrewlu estensjoni u tawh f'idejh it-tmexxija tal-Lost Property Department. Il-kariga għoġbitu u żammha sa ftit qabel ma miet. Meta waslitli l-aħbar, ħassejt dispjaċir kbir. Imma għraft li jiemu kien għexhom bis-sħiħ u kif xtaq. Bniedem li għaraf il-ħajja, ħadha biż-żufjett u adatta ruħu maċ-ċirkostanzi bi tbissima. Ftit xhur ilu ltqajt ma' Malti li kien emigra l-Amerika u rtira Malta wara 40 sena għax qal li hawn ried jindifen, f'art twelidu, ma' qrabatu. Sibna ruħna fuq l-istess mejda f'kafetterija u lanqas naf kif qbadna nitkellmu. Kelma ġġib oħra u Long Island, New York kont noqgħod, qalli. Għedtlu kelli tiju jgħix dawk in-naħat. X'ismu? staqsieni. Meta għedtlu, wiċċu qisu xegħel. Hu żgur li nafu lil Charles. Kemm kien jaf nies u kemm kien maħbub. Iħawwad xi ftit kultant taf imma a very popular guy he was. Wieħed minn dawk li wherever he goes jagħmel the world a brighter place you know. U dik kienet is-silta minn Rakkonti Inkontri ta' Victor Fenech li issa nistiednu biex jiġi hawnhekk jingħaqad miegħi. Kif inti Victor? Hello. Grazzi tal-li lqajt l-istedina tagħna. Tal-istedina. Naddu għall-ewwel mistoqsija. Fit-tradizzjoni tar-rakkonti klassiċi hemm it-tradizzjoni Ingliża li għandha t-tendenza li tiffoka ħafna fuq l-individwu għad-dispett tal-ġrajja, u dik Taljana li tiffoka aktar fuq il-ġrajja. differenza epitomizzata fil-kuntrast bejn Chaucer u Boccaccio. Rakkonti Inkontri bħala ġabra huwa maqsum f'żewġ partijiet. Kif jimplika t-titlu, għandna tliet rakkonti u għaxar inkontri. Fir-rakkonti, in-novelli jduru ma' elementi lil hinn mill-individwu, id-dar misħuta tal-Birgu, is-siġra tal-ħarrub, Il-barri ta' Ortega hija l-ġrajja umana il-foku tan-novelli u mhux l-individwu. Fl-inkontri min-naħa l-oħra għandna bħal close-ups ta' individwi, ħafna drabi mingħajr ħjiel ta' ġrajja. Xi daqqiet, l-individwu jidher tant mill-qrib li forsi l-qari jaf iħossu xi ftit skomdu. X'nebbaħ din l-istruttura partikolari? Hemmhekk għandi daqsxejn għażla hawn. Għax nagħmel distinzjoni bejniethom. Aħna għandna tendenza fil-Malti ngħidu n-novella u r-rumanz, mentri propja hemm ix-short story, in-novella u mbagħad in-novel, aħna tnejn minnhom affiġnihom flimkien. Semmekka jien rrid nistabbilixxi li tlieta minnhom dawk li huma extended huma novelli, novelli fis-sens tal-kelma li jużaw internazzjonalment, plural novellas fil-dana. Mentri l-oħrajn huma character studies. Naqbad bniedem, nikkonċentra fuq karakter fuq fażi tal-karattru tiegħu u fl-istess ħin mbagħad niftaħ fuq il-ħajja. Dejjem nipprova ngħaddi mhux ġudizzju, ma ngħaddi speċi ta' analiżi tal-ħajja kif tolqot, pereżempju hemmhekka din li għandi waħda hemmhekka illi qiegħda fuq il fuq artist li hu daqsxejn eċċentriku u jaħseb li d-dinja qiegħda ddur madwaru minkejja li d-dinja qiegħda tinjorah, jaħseb li d-dinja qiegħda ddur madwaru u jirribella u da. li ridt noħroġ kemm hawn nies tal-arti li għandhom opinjoni kbira ħafna tagħhom infushom. Għandi oħra pereżempju daw qed ngħid fuq l-għaxra li huma kollha karattru ċentrali wieħed għandhom, wieħed minnhom illi l-mara telqitu ħaditlu t-tifel ukoll u qed jipprova jikkumbatti dak li ġralu, u fl-istess ħin jagħmel analiżi tal-ħajja, x'fiha l-ħajja, x'baqa' għalih mill-ħajja. Jiġifieri dawk huma kollha character studies u mill-character study tagħhom però mbagħad noħroġ b'analiżi fuq il-ħajja ta' madwarhom. Waqt li l-oħrajn huma extended stories. Pereżempju għandi l-ewwel waħda, tal-Birgu, dik hija numru ta' stejjer f'daqqa, għax dik ħadt dar jiena u x'għadda minn din id-dar tul erba' sekli, jiġifieri li konna taħt il-Franċiżi, li konna taħt l-Ingliżi, il-gwerra li għaddiet, kollha separata u din id-dar bidlet ħafna naturalment ħafna nies li ħaduha u kollha bl-istorja tagħhom. Hemm l-oħra tal-bullfighting, illi l-bullfight dejjem kienet sibtha attraenti, jiena naf li hawn ħafna nies kontra tagħha u jien ma nafx għaliex sibtha daqshekk attraenti għax qatt ma rajtha, għadni qatt ma mort Spanja minkejja l-età li għandi. Imma l-awtur favorit tiegħi huwa Hemingway, Ernest Hemingway. Jekk taqra lil Hemingway bilfors li tinġibed 'l hemmhekk għax Hemingway minn dat-tip sa enċiklopedija fuq il-bullfighting għamel Hemingway u minkejja li min jaf kemm hemm Spanjoli li kitbuha din l-enċiklopedija tiegħu baqgħet waħda mill-iktar li tissemma. Hemingway dejjem kien karattru li interessani anki għall-istil tiegħu u dana. Mbagħad hemm waħda hemmhekk fuq is-siġra tagħna, siġra li vera konna Jien u l-mara tiegħi bit-tfal ma' ma' ħbieb oħra bit-tfal tagħhom li vera darba nhar ta' Ħadd konna niltaqgħu taħtha, kulħadd iġib xi ħaġa tal-ikel, it-tfal jilagħbu u dana, u meta waslilha ż-żmien li ġew iqaċċtuha. Jien ifferoċjat favur l-ambjent. All right? Għalija l-ambjent huwa l-isbaħ ħaġa li tana Alla u aħna qegħdin neqirduhielu. Dak huwa l-ikbar dagħwa b'Alla għalija, ġifieri. Joffendini iktar milli kieku bniedem waqt diskors għad jiġbed waħda balla għalkemm mhix sabiħa, imma l-ikbar dagħwa hija illi l-ambjent qegħdin neqirduh sistematikament. Fil-poeżija ktibt ħafna fuq l-ambjent. U issa minkejja li qlibt fuq il-proża, xorta se noħroġ ktieb tal-poeżija u se tkun l-ewwel waħda li taf li tħejreġ din is-sena u x'se jkun jismu. Se jkun jismu PS. għal postscripts għaliex l-aħħar żewġ kotba tiegħi tal-poeżija kien jisimhom L-aħħar l-aħħar weraq u u għeluq. U kulħadd jaħseb li dawn huwa l-aħħar wieħed, imma dan ġifieri suppost ma għeluq għalaqt. Imma issa ġej il-postscript għax tant ġew affarijiet kontra in-natura u kontra l-ambjent li ma stajtx ma niktibx. u fih, jiġifieri, għandi taħlita ta' poeżija tradizzjonali, qed nipprova niġbor il-ġeneri kollha illi f'dawk is-seba' għax seba' antoloġiji ħriġt jiena, seba' ġabriet, illi f'dawk is-seba' kollox jidher xi ħaġa minnhom. Pereżempju, hawnhekk qed naralek xi kotba tiegħi u hemm wieħed minnhom hemmhekk għamaltha poema viżiva, hija l-ktieb li forsi ma mexiex, li mexa l-inqas man-nies, u nzerta wieħed mill-iktar kotba li kien għal qalbi għax dak l-għun bih fis-sittinijiet meta kien hawn kważi kwalità ta' poeżija imxerrda barra minn Malta rajtha meta kont qed nistudja l-università ta' barra jiena u Malta qatt ma nħadmet fis-sittinijiet kien hemm nies bħal Charles Flores pereżempju Kenny Twain dawn kitbu minnha imma Telqwa fil-qosor, għalkemm issa dal-aħħar Ken irid ħareġ ktieb tiegħu u għamilhom kollha tiegħu. Dinha concrete poetry jgħidulha. Issa f'dal-ktieb il-ġdid, minkejja li hu poeżija tradizzjonali kif nafuha aħna, ġifieri, xorta se jkollu fih tmien paġni bil-kulur u kollha protesta favur l-ambjent. Tajjeb. Issa, it-tieni mistoqsija. Din il-ġabra ħarġet fl-2013. Minn dak iż-żmien sal-lum, it-tendenza li kull roqgħa tal-pajjiż, fil-fatt inkompli fuq il-punti li qed issemmi inti, hija li tindifen taħt il-konkrit intensifikat sew. L-ambjentalisti jħossuhom assedjati jiddefendu l-ftit toqob ta' żoni naturali li għad baqa'. Bħax-xiħ ta' s-siġra tagħna li jispiċċa jisfida il-gaffef, il-hymacks u t-trakkijiet li ġew biex jodormulu l-għalqa b'senter semi-awtomatik ta' ħames skrataċ. Figura patetika u erojka fl-istess ħin. In-novella għandha riżoluzzjoni mistennija, ix-xiħ kuntent fiċ-ċella għax għamel ħiltu biex jiddefendi s-siġra u s-soċjetà kuntenta għax irrazzjonalizzat l-aġir tax-xiħ. U s-siġra, u l-ambjent. Kieku xi ħaġa hekk tiġri fir-realtà, x'taħseb li tkun ir-reazzjoni tal-pubbliku? Ir-reazzjoni qegħdin narawha. Hija ċara illi l-poplu mhijiex togħġbu dil-biċċa xogħol tat-torrijiet. Hemm f'dan il-ktieb li ħriġt, dan l-aħħar wieħed li ħriġt, bl-Ingliż, kollha poeżiji bl-Ingliż, u ħriġtu flimkien ma' Luċjanu Micallef, jiġifieri l-poeżija tiegħi u l-arti tiegħu. U issa fuq din li qed tgħid inti, fuq din li qed tgħid inti, din hu Millennium, għandi waħda minnhom, illi se naqra l-aħħar biċċa biss minnhom. When my time comes, I will not feel sad to take my leave of this stone and aluminium isle, this glass and concrete shanty, Shorn of green, without soil and without soul. Jien għalija dik ta' without soul hekk qegħdin nagħmluha lil pajjiżna, qegħdin naqtgħulha ruħha minn ġo fiha, issa ruħ ma tistax taqtagħha eżattament għax ir-ruħ hija xi ħaġa li mhijiex tanġibbli li taqbadha, imma meta ddur madwar Malta tara r-ruħ ta' Malta, partikolarment bis-siġar u dan hawn. bil-għelieqi, biex għadni niftakar jien tifel żgħir missieri joħodni fl-għelieqi, kont nintilef fihom għelieqi ma jispiċċaw qatt, illum fejn huma l-għelieqi li ma jispiċċaw qatt? Torrijiet li ma tarax li għandna, u iktar u iktar se jżidu. Jiġifieri dik qiegħda fija. Jien għalija jista' ġieli ndaqqa' ma' ħbieb u jinterpretawha politikament għax int mhux magħna, jiena l-ewwel ħaġa politikament jiena mhien mal-ebda partit minnhom. Jiena favur il-patrija. U ma' kull min nintaqa' ngħidlu isma' inti l-pajjiż jew l-partit l-ewwel? Għax jekk inti l-partit l-ewwel m'aħniex se niftehmu jien u inti. Għandek x'għandek, sew jekk int blu sew jekk int aħmar. Nitkellmu fuq il-pajjiż għax hu l-importanti. Parties come and go, but the countries remains forever. the country, all right? Nittamaw illi it remains, għax qegħdin niqirduha. Ġifieri dika hija għalhekk kważi f'kollha ssiba, fil-kotba kollha xi ħaġa l u lem dejjem issiba. F'nota fl-aħħar tan-novella Corrida tfakkar lill-qarrej li l-Parlament ta' Katalonja abolixxa l-corrida de toros fl-2010, vot li ntlaqa' tajjeb ħafna mill-gruppi dinjija favur id-drittijiet tal-annimali. Hija ovvja, però, li dan il-vot kien se jgħaddi Katalonja anke minħabba l-kuntest politiku peress li l-korrida hija emblematika ta' Spanja Kasteljana. B'kuntrast ma' Paco li qatta' tfulitu jiġri għall-pleliqi ma' missieru u u jisma' l-istejjer fuq l-eroiżmu tal-matadores u li r-reazzjoni tiegħu għall-vjolenza tal-korrida hija allura innoċenti u nieqsa minn kunsiderazzjonijiet politiċi, kulturali jew partiġġjani. Ma taħsibx li huwa kważi impossibbli għal adult li jikber u jitgħallem jaċċetta ċerti affarijiet li jirrealizza l-mostrożità tagħhom kif jagħmel Paco fin-novella? Wara kollox anke Santu Wistin spiċċa jgħajjat u jifraħ mal-folla tara l-gladjaturi jitqatlu bejniethom, kif jammetti hu stess fil-Confessions. Din hija l-problema, illi Tkun kontra tagħha il-korrida, però meta tara, you get caught in the emotion of the moment. Jiena qatt ma rajt waħda x'għatlek ma mhux dana, però rajt il-films kollha, rajt il-kotba kollha tal-korrida u dana. Paco seta' jiskandalizza ruħu għaliex hu qatt ma ra l-korrida ġewwa, ra l-barrin ta' missieru meta missieru kien jittrenjahom Jiġifieri hu kien iħobb il-barrin, kien iħobb dak il-ftuħ u dana, u meta u meta skarta biex imur jara biex imur jara korrida għax missieru ma ridux imur qabel ma jagħlaq ħmistax-il sena. Imma darba ġie wieħed mill-matadors mill-kbar biex jixtri l-barrin mingħand missieru u da baqa' jħares lejh hero worship. U da biex komplitat naħħa dana u brazzuletta u tagħilu bħala bħala medalja u t-tifel bilfors irid imur jarah u skarta u vvjaġġa jieħu hikes minn hawn u minn hemm fuq karrettuni fuq fuqdana biex imur. Imma minn dak l-entużjażmu kollu biex jara l-eroj tiegħu, meta jara l-ħruxija u mbagħad li kien hemm, partikolarment meta jara l-barri ta' missieru, l-barri l-favorit tiegħu, illi min jittrenjahom qallu da dawn kumbre, kumbre ġifieri wieħed mill-gwappi barrin, meta jara lil matador favorit tiegħu qed joqtollu lil barri favorit tiegħu, u jibda jibki jitlaq il-barra joħroġ u ma jrid jaf b'xejn iżjed. Sempliċiment li jmur jerġa' jasal id-dar, jibki bikja ma' ommu, għax ommu minn jaf kemm immissjatu, eh, u jistenna il-kastik li ħaqqu minn għand missieru. Jiġifieri dik tibbalanċjhom. Tiskanta kif tirbħek il-korrida. Hawn ħafna affarijiet hekk li tajt jien ma naqbilx magħhom, imma meta tkun ġo fihom tħossok parti minnhom momentarjament. Mela, wieħed mill-karattri li jidher ħafna mill-qrib fl-inkontri huwa l-artist. Affaxxinanti l-ammont ta' paradossi li nsibu f'dawn l-erba' faċċati li niltaqgħu miegħu u ma' ħsibijietu. Mhux rikonoxxut però jissemma fl-enċiklopedija Art and the Artists of the Maltese Islands li fih jissemma fi tmien paġni differenti, b'sezzjoni sħiħa ddedikata lilu, iddejqu t-tikketta ta' grottesque meta toħroġ minn fomm il-kritiku fl-istess nifs li jammetti li affaxxinah il-grottesque għax fih isib il-verità. In-novella għandha xeħta ta' taħdita imbaqqbqa bejn l-artist u l-fantażmi ta' moħħu. Ma tagħtihx tort lill-qarrej li jaqra n-novella bħala parodija kemxejn kiefra? X'taħseb dwar dan? Naħseb naqbel miegħek. Hi mibnija fuq artist veru, fuq artist li nafu u ħabib tiegħi. Mhux se nsemmi jismu, ovvjament. Għax huma ħafna l-artisti li għandhom opinjoni kbira ħafna tagħhom infushom, bħalma hu awturi. Nittama li jien m'iniex wieħed minnhom, għax bniedem qatt ma jkun jaf id-dnubiet tiegħu stess, mhu biex ma jkunx conscious, imma insomma jiena nipprova dejjem inżomm il-kalma fuqhom u dana, nieħu gost nikteb, nieħu gost nagħmel changes, per eżempju bħalissa qiegħed fuq il-kotba tat-tfal, qiegħed ma' Horizons u nagħmlilhom il-kotba tat-tfal. Għax bħala għalliem li kif għadt int għamilt 40 sena, 40 sena b'kollox, mhux li ċieħu vassall, għax dawk l-aħħar sitt snin, dawk l-aħħar sitt snin ta' ħajti ma jimpurtax. Ġifieri bqajt inħobbhom. Però l-ikbar maħabba tiegħi baqgħet il-poeżija u għadni niftakar ara poeżiji tiegħi ma niftakarx waħda bla mezz. Imma għadni niftakar poeżiji li studjajt meta kont tifel jien il-liċew, poeżiji tal-Ingliż. U waħda mill-gostijiet tiegħi hija meta kultant naqbad il-karozza waħdi. Immur sal-kampanja fejn għadhom ħalluna l-kampanja u jekk ma nsibx fuq ir-radio xi ħaġa li tinteressani, noqgħod ngħid il-poeżiji li niftakar jien bl-Ingliż. Għax bil-Malti ma nafx għaliex ma niftakarx waħda, ħlifta rużar briffa. Tajjeb, issa, hawnhekk qed naraw ftit mill-kodba tiegħek, tajjeb, mela semmejna diġà wieħed minn tnejn minnhom, ikdina xi ħaġa dwar l-oħrajn. Ara, dak per eżempju qiegħed għad żgħażagħ tal-lum, dak fuq Paċevil qiegħed mhm. sewwa. Imsibaħ il-lejl. Eh. Mhm. Imsibaħ il-lejl. Imsibaħ il-lejl tiġi minn taf li mhux il-lejl bil-lejl jibda jixal u dana, u dana qiegħda għax wieħed eh, missier wieħed mill-karattri med bada għallu intom, għallhom għallu toħroġ tard fil-għaxija u tidħol tard fil-ħodu. Nistħajjilkom imsibaħ tal-lejl ilkom iż-żgħażagħ tal-lum u ħadd it-titolu minn hemm. Hemmhekk tidħol id-droga, jiġifieri eċċetera. Dan il-profeta tani pjaċir immens li naqilbu, jekk qatt ma qrajt. Mela dan mhm, ta' Khalil Ġibran? Ta' Khalil Ġibran, jekk qatt ma qrajt il-profeta li xudridit, għaliex huwa ktieb li qisu bibliku. Kif inhu miktub, qisu bibbliku, ħadli tliet snin biex indawru, iżda kif qed tara m'hemmx ħafna, u ħafna minnhom hija studju fuqu, jiġifieri fuq Gibran, għax bgħadt inġib kotba u qrajt fuqu, eċċetera. Imma jitkellem fuq il-ħajja u l-mod kif jitkellem qed tarahom kollha qishom essays żgħar kollha ta' paġna, paġna u nofs ikunu, u jitkellem fuq dan, pereżempju fuq l-ulied, kif nittrattaw mal-ulied. Anke fuq it-tnejn miżżewġin. li jgħidilhom intom qisu ruħkom hemm żewġ kolonni tat-tempju, imma m'intomx it-tempju. Ġifieri qed jgħidilhom iżżommuhom, iżżommuh imma żommu fl-istess ħin l-individwalità tagħkom waqt li huma magħqudin iżommu l-individwalità tagħhom. Għandu ħafna affarijiet hekk. Pereżempju jgħidilhom ukoll li t-tfal ġew minnkom, imma mhumiex tagħkom. It-tfal huma tal-ħajja li titkompli, il-ħajja qiegħda timmultiplika ruħha. Huma tal-ħajja, ġew minnkom, imma mhumiex tagħkom, tagħmluhomx proprjetà tagħkom. Dawn huma poeżiji bl-Ingliż. Spring Rain Winter Blues. Li ħafna minnhom daw it-tnejn pereżempju mhm. tnejn ħadd il-premju tagħhom. Li ħafna minn dawn reġgħu dejru f'dan f'Ġerni, mhm. illi dan Ġerni huwa ktieb li ħadinna żmien blama kif qed tara mhm. tal-Luċjano Mikalle fit-tpinġijiet li huma first class, it-tpinġijiet tiegħu. Dak l-ewwel rumanz li ktibt. Xitwa ta' wara s-sajf. Dak ħadd erba' karattri illi narhom eżaminajthom fis-sittinijiet meta kienu għadhom tfal, jintaqgħu darba jintaqgħu fis-sajf biss Buġibba taf li Buġibba kienet kulħadd converging on Buġibba fis-sajf u dana, jiġifieri ma kinux jgħixu fl-istess postijiet, imma fis-sajf kienu jintaqgħu Buġibba. U baqgħu ħbieb omorhom u nittrejsihom sakemm sa kważi sal-mewt tagħhom, tifhem, bil-problemi tagħhom li noħolqu u fl-istess ħin inkun qiegħed indaħħal ħafna mill-politika u l-ħajja u l-iżvilupp tal-pajjiż ġifieri li jingħaqad magħhom qed tifhem u dan. L-istess dan l-uniku rumanz li ktibt, ma nafx niktib xi ieħor, ktibt tal-novelli li se nikteb ieħor żgur għax għandi ħafna għadhom mhumiex miġburin. Dan mhux ktieb eżattament tiegħi, dan ktieb li editjajtu jiena. Jien qiegħed fl-Akkademja tal-Malti u l-Akkademja tal-Malti il-headquarters tagħna l-uffiċini ġifieri kienu id-dar antika ta' fejn kienet toqgħod hi. Eh, difatti hekk semmejniha dar Dorin Mikallef, u mbagħad fuq l-Akkademja tal-Malti. U dina kienet tifla sfortunata ħafna, kellha diżabilità kbira, però kienet ġenju. Kienet ġenju Il-poeżiji tagħha, minkejja li hemm minnha żewġ kotba, mhumiex miġborin għal kollox, għax kienet minn dak it-tip li tikteb il-poeżija u jekk tintaqa' miegħek ittihielek u lanqas biss żammet, tinsiex, żmien it-typewriter dan, biex kompliet taqgħad, hi kellha difett kbir f'idejha, tittajpa kemm kemm hekk b'idejha. Typewriter imkissra, pereżempju, id-D tagħmilha Il-B tagħmilha C u mbagħad toqgħod bil-link għaż-żidiela. Fl-istess kienet fqira wkoll, jiġifieri batuta fqira u dan imma kellha talent trement, trement it-talent tagħha. Biżżejjed ngħidlek illi barra l-poeżija kienet tikteb ukoll il-radio plays u ħadet tliet darbiet il-Golden Trophy tagħha. U jiena kont saqsejthom għattilhom mhux ta' min Intuha xi ħaġa lura u ġbarna dawn. Da ġbarna kemm stajna poeżiji, imma naf li hawn ħafna imxerrdin. U dina dawn imbagħad huma din il-poeżiji u dina il-konferenza li għaliex Immanuel Immanuel Mifsud kien għamel konferenza fuqha, kien mexxiha hu ġifieri u ġbarna dak kollha biex ħalli ħalli jkollna hawn ix-xogħlijiet tagħha. U hawnhekk il-kritiċi x'qegħdin jgħidu fuqha, li kważi kienu unanimi kemm hi talent kbir. Tajjeb, u hawnhekk għandna l-aħħar tnejn ukoll u xekk. Eh, dak li semmejtlek eluq. Mhm. Dana eluq tal-pożiji, dana wkoll tfal kbar, avventura, avventura, eh, avventura. Tajjeb, issa minna daqsxejn forsi semmejt il-Hemingway, forsi influenzi oħra Hemingway u Hemingway rajtu meta kont għadni żagħżugħ u storja daqsxejn twila li għad tidher ġifieri minħabba fih ktibt storja fuq il-bullfight jiena u dik kważi salvat il-karriera lili għaliex meta konna żgħar taf li meta nkunu żgħar inkunu mqarbin u meta kont il-college tal-training college tat-teachers ġifieri Tnejn minna ddeċidejna li niskartaw il-lezzjoni, s-seta' konna ġa ġuvintur, jiġifieri, mhux suppost ngħidha din ma qed ngħidha, qed inqerr pubblika, pubbliku. Morna naraw film il-gejti tas-Sliema flok morna il-lezzjoni tal-woodwork u nqbadna. U nqbadna mingħand il-brother u l-brother kien brother, brother Leo. Kien fih xi six foot four jekk mhux iżjed, irqiq, irqiq. Ma jitbissem qatt, kulħadd kien jibża' minnu. U għajtenna quddiemu, mmarkana li dara. U aħna ħsibna li se jkeċċina. Dak iż-żmien mhux għalkemm issib il-ġob, il-ġob, sewwa wara li dħalna ilkoll, iġu dan hawn. U qalilna, issa bħalkom intom x'għandkom biex tistgħu jien nista' nara forsi nirrevedi għax ngħid hawn xi ħaġa fihom dawn it-tnejn min-nies, tlieta fil-fatt konna. U jien għedtlu, jien inħobb nikteb, għalli xi tħobb tikteb int? Għedtlu, nikteb il-short stories, għalli għadni kif eh, ktibt waħda fuq il-bullfight, għada t-ġibili għalli, naturalment, realizzajt jien li mem minnix għajdlek da għet jikdeb, għet ħawad biex dana. U għatlu, can you give me a week? Għalli nara Nerġa' nara one week, just one week qalli. U bagħat għalija. U tajtielu jiena, meta għaddew xi ħmistax qatt ma smajt minn għandu, bagħat għalija. Poġġieni bil-qiegħda, għal sorpriża kompleta tiegħi sibt illi kien ħa anki noti hu fejn jgħidli hawnhekk mhux hekk għandha ssir u dana u dina dil-atti mhux Conversant mal-karattru kif poġġejtu fil-bidu u ħa dak il-daqq u ħallini fil-kors. Salvatek jiġifieri vera. Proset, naħseb wasalna fit-tmiem din intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Spiċċajna b'nuta mqarba. Tajjeb, tajjeb ħafna fuq bid-bissima. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa dieħla għal programm ieħor Wiċċ Imwiċċ.